Papiamentu, Papiamentu ta desaroyando hopi lihé. Nos hendenan a kuminsá interesá pa skirbi na papiamentu. Nan ta skirbi karta na papiamentu. Parlamento su reunionnan ta na papiamentu. Avisonan ta na papiamentu, korantnan ta sali na papiamentu. Departamentu di Enseñansa su departamentu di kuríkulo ta trahando material na papiamentu. Nos hendenan ta traha mas kantika na papiamentu. Nos ta duna notisia na papiamentu. Tur esei ta hasi ku papiamentu ta desaroyá. I ta bon! Mi ta kontentu p'esei. Mi ta spera ku hendenan mira e importansia di papiamentu den tur sentidu. E por ta un debilidat si nos bai si nos tin un palabra kaba, anto nos bai kambi'é i no tin mester di kambi'é. Si ya e tabata el a ko'i rais kaba den e pais. Na ge manera ke ta. Esei ta nos papiamentu. Esei ta papiamentu di nos grandinan. Si bo bai kambia esei, e ta un debilidat. Pero si nos haña palabranan nobo den nos idioma, si e ku nos ta buska pa haña nan, pa nos no tin mester di usa, bisa usa. Di e palabra manera ke ta. Esaki nos bisa un palabra hulandes ku por ta bo por bisa un otro palabra na su lugá. Mi no ta haña pakiba no por hasi el, pasobra esei ta mas mihó. E ta un fortalesa, no? Un idioma, ora e ta desaroyá, e ta fortalesé. Un idioma ta debilitá ora bo laga idioma na mersé di kada ken manera ku nan ta haya bon. Tur loke ta desaroyó di idioma ta su fortalesa. Tur idioma mester krese di nos, mester krese hopi mas, pasobra nos vokabulario nos ta dje grandi henda. Mi ta kere, si ami mester hasi un kálkulo, no, no, no ku ta asina ta, pero si mi kalkulá papiamentu di akuerdo ku loke. Ami a mira den e studionan ku mi a hasi ora mi skibi dikshonarionan, mi ta kalkulá e vokabulario di Papiamentu, e vokabulario real entre diesdos ku dieskuater mil palabra, ku no ta gran kos, no? Pero ku asta einan mi a nos ta logra kuné, nos ta krea un idioma hopi bunita, hopi atraktivo. So papiamento ora ke ta bon skibi et un idioma hopi atraktivo. Mi amiga Dichna tabata bisami no ku soccer roller no nan ta bisa na nos sa kon ta kiko ta soccer roller bo ta be bisa un soccer roller ey na papiamento bo no sa e palabra na papiamento Dichna di bo sa ami lo yam'e pluma saku pasobra bo ta bisa asina no ora bo sa bo ta pluma ora bo keda bashi bo saku ta keda pluma. Wel, tuma saku, esei ta un palabra nobo i pakiko nos no por tum'é den nos fokabulario i standaris'é? No. Asina palabranan nobo ta ta nase i mi ta haña esei. masha bon. Si tin mas hende ta pensa asina i nan ta bai profundisá na mes i buska palabranan nobo pa nos idioma, papiamentu, i manera ku nan ta busk'é ta lógiko, pakiko nos no por us'é? Di bes en kuando bo ta topa ku palabranan, por ehèmpel, tin un palabra ku hubentut ta introdusiendo na e papiamentu ku ta antobra. Ta un kombinashon di anto òf pasobra. Pero nan a disidí ku nan ta kombiné, ta ken por bisa nan ku nò. Ta nan idioma, ta nan manera di papia, ta un sistema ku nan a adoptá kaba di bisa antobra. Ami no konosé e palabra en e papiamentu, pero aparentemente e ta birando kaba parti di papiamentu. Awo kiko nos ta bai a stòp'e òf a asimil'e? Segun mi, si bo ta wete ku mas i mas i mas frekuensia, asimil'é. Aki bo ke stòp. E tópiko sosiolingwístiko interesante ta mirsha ki palabra kambia. Ta palabra ku tin di ber ku hubentut, ta palabra ku tin di ber ku vidio ku a drenta, pasobra ki tur hende sa mas ingles ku nan sa papimentu na mou di papia. Tin diferente splikashon ta pakiko tin e. E aumento di diferente vocabulario. Ma si e hende nan ta consciente ke men tin dos tipo di palabra. Esunnan ku ta palabra di moda, arbiter gaf, tof, to, mi sa kiko, y e otronan ku simplemente sin ku nan sa ta kiko palabra tabata ke men, nan a kopi'é. Anto bo ta ña bo ten un evolushon, un desaroyo totalmente ku ta por ta kontra esensia di Papimentu. Nos a den un desaroyo awor aki ku ta bayendo hopi hopi lihé, hopi aselerá. Dikon? Pasobra bo tin Papimentu, por ehempel na skol APB, APE, Komovac. Bo tin papimento na Emma School, bo tin papimento na school, scucha nos. Otro aña, probablemente e lo bai mal for hava VWO. Tin plania pa aña 2008, papimento drenta school basico. Wen tu school basico na Aruba, do haya les di papiamento, di papiamento y tambe den Hulandes y di Hulandes. Kevin p'esei e desaroy ta bai lihé. Ademas ta asina, ku e último diesinku, binti aña nos ta skibi hopi mas den nos idioma. Nos a tradusí hopi mas teksto tambe. Anto, dor di esei bo tin mester mas palabra i awor bo bokabulario ta krese. K'b'en papiamento ta kresiendo awor rapidez masha grandi mes. Mi kere Pepe, dje, dje sinku aña ku ta bin, ta bai sigui asin ta tambe. Te laga mi sa aki por ta trinta aña, e ta trankilisá atrobe, e ta neutralisá. Ma lesa ku inmenso alegria ku Ruba ta bini ku un dekreto, òf ya tin e dekreto kaba, pa hasi ku papiamentu, ta lenga ofisial na Aruba, man na man ku hulandes. Ma den kaso ku tin un litigio, mester bai hues etsetera, ora tin un desishon, por lo pronto e konsepto hulandes ta prevalesé. Fantástiko! Ma ke ku boso rubianonan sabí ta hasi? Al mismo tiempo boso ta akumulando tur e ekspreshonnan Na papimentu kaba. I mi ta pronostiká ku dja ke binti, bintisinku aña òf por di ser ménos, lo bini un gobièrnu ku bisa, Un momentu, nos tin dies di sinku aña ta ta akumulando e te e ekspreshonnan tékniko, e konseptonan, pakiko nos no por chèk si e teksto papimentu dja ke dje sinku aña, tin e mesun balor ku esun ulandes i si ta asina ku no tin duda kiko ekspreshon ta, anto di papiamentu ta haña e mesun nivel. Papiamentu ta un idioma ku ta papiá pa un kantidat masha limitá di hende, pero esei no ke men ku mester neglish'é. Mester sigui desaroy'é pa nos tur, Aruba, Boneiru, Kòrsou i isla ariba. Tur otro caminda cu ta studia papiamentu pa e sigui bay dilanti pa cuide nos asina nos ta perde. Por dise nos no ta perde como como idioma general pero pa su desaroyo nos ta keda caminda nos ta e no ta bay dilanti.